Ob eng Isoléier oder eng konventionell Schapp, Schappen ass Tromp beim Rinnen zu Klierf och sonndes nomëttes op.
Rtl, de Journal mat haut dësen Haapttitelen, Nodeem Rëss am Reakter 3 vun der Atomzentral vu Cattenom fonnt goufen, si weider Kontrollen néideg, Virun an Nuklearenergie investéieren ass irresponsabel, seet Greenpeace. Staatsvisitt a Lettland, ronn 260 Kilometer vun der russescher Grenz ewech, den Ukrain-Krich dominéiert. An eng drëtt Ekipp vum CGDIS ass an der Tierkei am Asaz, fir mat Satellittekommunikatioun z'ënnerstëtzen. Gudden Owend am Journal. D'lescht Woch ware jo Rëss am Reakter 3 vum Atomkraaftwierk zu Cattenom fonnt ginn. Den Energieminister Claude Turmes weist sech besuergt a fuerdert Kontrollen a besser Informatioun vu franséischer Säit aus. Den Ëmweltministère vu Rheinland-Pfalz freet, datt de Reakter ofgeschalt gëtt. Der franséischer Agence fir nuklear Sécherheet no wieren déi betraffen Deeler ausgetosch ginn, weider Kontrolle wieren awer néideg. Mee wat bedeit dat genee? D'Monica Camposeo huet nogefrot. De Reaktor 3, hei den zweete vu riets, ass den Ament effektiv aus. Ma och aus dem Reaktor 2 kënnt keen Damp. Dat awer wéinst reguläre Maintenance-Aarbechten. D'Röss am Reaktor 3 par conter goufen éischter duerch Zoufall entdeckt, wat Froen opwërft. Si haten e Stéck vun enger Leitung erausgeschnidden am Reaktor 3, fir op engem no engem Rast ze sichen, deen duerch Spannungskorrosioun géif entstoen. An du hunn se zoufälleg entdeckt, datt och e Rast do ass duerch déi thermesch Ermiddung. Dat heescht, do muss ee wierklech a Fro stellen, wéi d'Kontrollmethode vun EDF sinn. An déi Fro, déi ee sech och stellt, Sinn net nach aneres do, déi net entdeckt gi sinn? Duerwéinst wieren elo detailléiert Kontrollen noutwenneg. Dat war och d'Decisioun vun der ASN, der franséischer Agence fir nuklear Sécherheet. De Rass am Reakter 3 zu Cattenom gouf als Sécherheetsstuf 1 klasséiert, eng Anomalie. Dat hat keng Konsequenzen, heescht et an engem Communiqué. Op Nofro fir en Interview äntwert d'ASN schrëftlech, et hätt een deem näischt bäizefügen. De Rass selwer ass, de Moment huet et keng Konsequenzen, mee et huet eventuell Konsequenzen, wann en Accident geschitt. Dat heescht, dass dann deen, dee Rouer, wou en e Rass huet, dee muss agesat ginn, da géif dee Rouer briechen. Dat heescht, de Reakter kéint net méi gekillt ginn. Dat heescht, deen Incident de Moment huet keng direkt Konsequenzen, mee e kann awer Konsequenzen hunn, wann et zu engem Accident kënnt an deen Noutkillsystem muss agesat ginn. Et wier dem Roger Spautz no duerwéinst net responsabel, nach Suen an déi nuklear Energie z'investéieren. Déi aktuell Fro no der Energiesécherheet an Europa géing dorunner näischt änneren, esou de Responsabel fir Atomenergie bei Greenpeace Lëtzebuerg. D'Reakteren hätten eng kloer definéiert Lafzäit, déi net sollt verlängert ginn. Wat se méi laang funktionéieren, wat de Risiko vu Pannen an d'Lut geet. An natierlech kommen ëmmer nei Problemer derbäi. Déi Reakteren, aus engem ale Reakter kann ee keen neie maachen, och wa verschidden Ëmännerunge gemaach ginn. Dat heescht ganz kloer missten déi Reakteren mat am Alter vu 40 Joer missten déi ofgeschalt ginn. Fir de Reaktor 1 vun der Atomzentral vun Cattenom ass et net méi laang bis bei de véierzegsten Gebuertsdag.
Wa Covid eppes Positives mat sech bruecht huet, da war et wuel, dass vill Leit zanterhier e puer Deeg an der Woch am Homeoffice schaffe kënnen. Grad wier d'Frontalieren, déi alt iwwer zwou Stonne brauche fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen, e Plus u Liewensqualitéit. An de Grenzregioune ginn et awer och weider Pläng fir Opfangparkingen ze bauen. Et geet drëms, den Auto stoen ze loossen an op Bus, Tram oder Zuch ëmzeklammen. De Christophe Hoschel mam Point vun den eenzele Projeten. Am Dräilännereck Lëtzebuerg, Frankräich, Belsch entsteet en risegen Opfangparking direkt nieft der Gare zu Rodange. Zanter 2019 gëtt un dësem gebaut. Uganks sollt d'Parkhaus Mëtt 2022 opgoen, duerno gouf d'Ouverture op d'Enn vum leschte Joer verluet. Elo soll dësen Park and Rail Enn Abrëll seng Dieren opmaachen. Dat zum Beispill een, deen extrem wichteg ass, franséisch Frontalieren, déi wäerten dee warscheinlech vill benotzen. An dann dierf een net vergiessen, mir hunn och nach mat Frankräich ee virgesinn, dee mer bauen zu Lonkech op der Gare. Deen ass nach méi wäit ewech, mee deen hänkt mat deem hei natierlech zesummen. Mee dat hei bréngt eis schonn e gutt Stéck weider. Op siwe Niveauen ass Plaz fir 1.600 Autoen. 200 Meter ass d'Parkhaus laang. Domadder ass et nom Belval dat zweetgréisst am Land. De groussen Avantage fir d'Passagéier ass, si hunn dono en direkten Accès vun der Autobunn-Sortie iwwer de Rond-point op d'Parkhaus an do komme se dann direkt vum Parkhaus iwwer d'Passerell, déi do ugebunnen ass, op déi jeeweileg Quaien. An d'Quaie sinn och nach all iwwerdacht, dat heescht, se komme komplett dréche vum Parkhaus op den Zuch souzesoen. Eppes iwwer 43 Milliounen Euro kascht de Bau vun dësem Parkhaus. Grousse Virdeel ass, datt Frontalieren direkt aus dem Auto an den Zuch klamme kënnen. Sou Opfangparkinger sinn och hannert der Lëtzebuerger Grenz virgesinn, Diddenuewen a Sterpenich. Deen zu Diddenuewen ass och fäerdeg an deen zu Sterpenich, dat dauert nach e bëssen, well mer do mat de Belsch natierlech net esou gutt weiderkommen, wéi op der aner Säit mat de Fransousen. well d'Belsch sech eigentlech net richteg kënnen decidéieren, wou se en genau sollen hisetzen. Ech perséinlech mengen nach ëmmer, datt Wiville, datt dat e ganz gutt Plaz wier. Et do ass en Halt, mir wäeren och bereet mat der CFL d'Zich ze verlängeren bis dohinner, mee do muss ech nach e bësselchen Nohëllefaarbecht maachen, fir meng belsch Kolleegen ze iwwerzeegen. Grousse Succès huet och den Park and Ride op der Grenz Richtung Däitschland op der Tréierer Autobunn. Dëse Parking bei der Sortie Waasserbëlleg ass ëmmer gutt besat. Dobäi gouf dësen eréischt vergréissert. Elo gëtt gekuckt, ob dësen Park and Ride eventuell kéint eng zweete Kéier vergréissert ginn. Och bei der Gare zu Waasserbëlleg soll en Opfangparking gebaut ginn. Do hate mer leider e bësse Pech. Do war an den Offeren, déi mer kritt haten, déi waren esou dernieft, datt mer missen, datt mer hu missen nei ausschreiwen eigentlech. Dofir hu mer do e bëssen Zäit verluer. Mee deen uewen, der Autobunn, dee geet och richteg gutt an ech mengen, datt et Sënn mécht, do wierklech déi Iwwerleeungen, déi mer am gaange sinn ze maachen, nach weiderzedreiwen an vläicht eng Kéier an d'Luucht ze bauen. Den Park and Ride op der Cloche d'Or soll Enn des Joers opgoen, wärend deen zu Miersch am Summer fäerdeg gëtt.
An och eng Nouvelle fir d'Automobilisten, Opgepasst wann der reegelméisseg Richtung Norde fuert! Vun e Mëttwoch un ass d'Testphas vun de Radaren an den Tunnelle vun der A7 eriwwer. Da muss ee bezuelen, wann een an der Moyenne mat méi wéi 90 Kilometer an der Stonn fiert. An den Tunnelle Stafelter Grouft a Gousseler Bierg gëtt d'Vitesse op der gesamter Längt vum Trajet gemooss. An à propos Auto, Muer gëtt eng Zort Bensinn méi bëlleg, den 98 er fält ëm 3,8 Cent de Liter. A weidere Punkto Trafic, De Stater Mobilitéitsschäffen a Co-Spëtzekandidat vun der DP fir d'Gemengewalen, de Patrick Goldschmidt, war de Moien Invité bei eis um Radio. Op dat déidlecht Accident d'lescht Woch am Neiduerf ugeschwat, ass fir hien eng Vitessreduktioun op dëser Nationalstrooss eng Méiglechkeet, awer net erof op 30 Kilometer an der Stonn. Vun 90 op 30 erofzegoen, schéngt mer immens schwiereg ze sinn. Déi Fro, wou een sech muss national stellen, ob een net sollt vun 90 op 70 goe mat engem Radar, well wann d'Leit bis ofgebremst hunn, da gi se dono net nach eng Kéier Gas fir méi schnell ze ginn. Et wär mir méi wichteg effektiv an den Agäng vun den Uertschaften e Radar ze hunn, wéi lo onbedéngt op enger, op engem Enn vun enger Autobunn.
A vu Konkurrenz op der DP-Lëscht tëscht him, der Lydie Polfer oder der Ministesch Corinne Cahen wëll de Patrick Goldschmidt näischt wëssen. Si géifen all un engem Strang zéien, esou nach den DP-Schäffen. De ganzen Interview fannt der bei eis op rtl LU. A muer ass dann den Direkter vun der Caritas, de Marc Crochet, Moies Invité 10 op 8 bei eis um Radio. Haut war dann den éischten offiziellen Dag vun der Staatsvisitt vum Grand-Duc Henri an de Ministeren Asselborn a Fayot a Lettland. Eng Visitt just 260 Kilometer vun der russescher Grenz ewech. Et ass e bilateraalt Treffen a ganz beweegtenen Zäiten, Ekonomesch Relatiounen tëscht dem Grand-Duché a Lettland, awer och de Krich an der Ukrain stinn dobäi natierlech am Mëttelpunkt. Vun der Plaz mellt sech den Tim Morrison.
En Zeeche vu Frëndschaft an Zäite vu Krich, vum Krich an Europa. Déi russesch Occupatioun an der Ukrain ass och bei dëser Visitt ee vun den Haaptsujeten tëscht béiden Natiounen an der Haaptstad Riga. De lettesche President weist sech zanter Méint pickeg beim Thema Krich, zur Verdeedegung vun der Ukrain an der Demokratie.

Un NATO aarejaam roabejaam ar krievi jo betari dianvidoas. E ganz besonnesche Kaddo gouf et haut fir de Staatspresident, deen iwwregens 15 Joer zu Lëtzebuerg als Riichter um Europäesche Geriichtshaff geschafft huet an deem seng Kanner fléissend Lëtzebuergesch schwätzen. Fir de Grand-Duc Henri ass kloer, datt d'Relatioun mat Lettland an Zukunft soll weider ausgebaut ginn. Et si vill Start-up-Firmen aus ville Beräicher, déi och fir Lëtzebuerg kéinten interessant sinn. Ech mengen, datt mer ekonomesch gesinn d'Chance hunn, eppes Neies ze schafen, a mir freeën eis op dës Kooperatioun. Nom Besuch am Amtssëtz vum Egils Lewitz gouf beim Fräiheetsmonument nach eng Gerb niddergeluecht. 1991, no Joerzéngten Occupatioun duerch d'Sowjetunioun, feieren déi baltesch Staaten d'Rekonstitutioun vun hirer Onofhängegkeet. D'Kooperatioun tëscht béide Länner huet sech no der Opnam vu Lettland an d'NATO 2004 intensivéiert. Natierlech gëtt et och eng ekonomesch Relatioun, ma déi militäresch ass déi lescht Joren ëmmer méi an de Virdergrond geréckelt, 2017 huet Lëtzebuerg 3 Milliounen Euro beim Bau vun der NATO-Kasär am Camp Adasio contribuéiert. Tëscht 2020 an 2024 ginn nach eng Kéier 8 Milliounen Euro an d'Defense hei op der Plaz investéiert. Nach bis e Mëttwoch bleift déi lëtzebuergesch Delegatioun a Lettland. Nieft engem ekonomesche Forum besichen de Grand-Duc Henri an de Minister Asselborn e Rehabilitatiounszenter fir ënner anerem ukrainesch Zaldoten.
Genee fënnef Woche sinn et elo hier, datt iwwer 50.000 Mënsche bei de schroen Äerdbiewen an der Tierkei an a Syrien hiert Liewe gelooss hunn. Dräi Millioune Leit hu keen Doheem méi. Direkt den Dag nom Biewe ware Mataarbechter vum CGDIS als Expert an d'Krisegebitt geflunn, fir mat speziellem Satellittenequipement d'Kommunikatioun tëscht den Hëllefsequippen op der Plaz z'erméiglechen. Mëttlerweil ass déi drëtt Ekipp vum Lëtzebuerger Team op der Plaz. D'Lynn Cruchten iwwer hir Aufgaben an Erliefnisser.
Dat hei si Biller vum 19 Februar vun der Stad Hatay, um Dag wou déi zweet Ekipp vum sougenannten hit, dem Humanitarian Intervention Team vum CGDIS an der Tierkei ukoum. Ënnert hinnen de Christophe Humanti, hei riets op der Foto, fir deen et déi éischt Missioun a sou engem Krisegebitt war. Wéi mär ukomm sinn, do war et esou, dass nach verschidden User-Ekippen, also déi Search and Rescue Ekippen op der Plaz waren. Do war et relativ voll nach. Et waren och relativ vill méi relogéiert Leit nach op der Plaz. Eise Corps ass effektiv um Parking do vum Stadion zu Hatay. Dat ass eng Plaz gewiescht, déi elo esou no wéi méiglech um Ort des Geschehens war, awer esou wäit ewech, dass mer awer trotzdem konnten do a Sécherheet alles opritten. Enn Februar koum et an der Tierkei nach eemol zu engem Nobiewen, a virun enger Woch elo, wéi déi drëtt Lëtzebuerger Ekipp ukoum, huet et hefteg gestiermt.
Sou dass dat Feldlazarett, wat am Fong just niewent eis opgeriicht ass, déi Zelter fortgeflu sinn an dass mer am Fong de ganzen Dag probéiert hunn, an enger éischter Phas just d'Feldlazarett ze securiséieren, datt dat net fortfleet, an an enger zweeter Phas dann eis eegen Zelter. Donieft hunn d'Satellittenantenne vu Lëtzebuerg, déi opgeriicht gi waren, nom Stuerm erëm missen a Positioun bruecht ginn, fir esou nees Kommunikatioun, GPS-Tracking an Internet sur place ze garantéieren. D'Lëtzebuerger Hit-Ekippe ginn op Demande vun engem Land, dat no enger Katastroph Hëllef brauch, a via d'Koordinatioun vun der UNO an den Asaz geschéckt. An dësem Fall gouf konkret ëm Ënnerstëtzung am Logistik a Kommunikatiounsberäich gefrot. Si sinn elo derbäi an eng zweet Phas gaangen, wou dee Camp hei am Fong als Koordinatiounszentrum déngt tëschent der UNO, internationalen Organisatiounen an den ONGen. Dat heescht, de Gros vun deem, wat am Camp hei leeft, dat ass am Fong d'Koordinatioun vun deenen eenzele Plazen vun den eenzelen Aufgaben, déi ustinn, vun den eenzele Prioritéiten, déi musse gesat ginn. An dofir ass, mengen ech, och d'Kommunikatioun e wichtegen Deel. Den Ament suergen d'Ekippe sur place dofir, aus dem Zeltcamp eng kleng Containerstad ze maachen. Mir sinn an engem Team vun ongeféier siwe Leit, fir déi 12 Containeren opzebauen. Dat sinn dräi Norweger, dat sinn zwee Dänen an dat sinn zwee Lëtzebuerger. Do gëtt da moies kuerz beim Kaffi gëtt eng Kéier gekuckt, wat haut den Objektiv ass. An dann huet jiddwereen eegestänneg ze kucken, dass en dat Zil erreecht. Et ass virgesinn, datt déi haiteg Lëtzebuerger Ekipp Enn nächster Woch heem kënnt. Bis dohinner ass de Container-Camp zu Hatay fäerdeg opgebaut, equipéiert an och fonctionnel a muss just nach propper gehale ginn.
Et sinn déi schlëmmst Failliten zanter der Finanzkris vun 2008 an déi international Boursë sinn dowéinst haut agebrach. Dräi amerikanesch Banken, dorënner d'Silicon Valley Bank, déi op d'Finanzéierung vu Start-Uppe spezialiséiert ass, hunn duerch Milliarde Verloschter déi international Finanzwelt duerchernee bruecht. Déi europäesch Autoritéiten, och déi lëtzebuerger, versécheren awer, datt et keng Gefor vun Iwwerdroung gëtt an d'Stabilitéit vun de Finanzmäert garantéiert wier. Weider international Neiegkeeten elo am kuerzen Iwwerbléck mam Petz Bartz.
De brittesche Sportskommentator Gary Lineker krut vun der BBC en neie Kontrakt, nodeems de Sender de Mann no engem Tweet wollt lass ginn. De Lineker hat doran déi immigratiounsfeindlech Politik vun der brittescher Regierung kritiséiert. D'Decisioun vun der BBC goung opgrond vum Lineker senger Popularitéit no hanne lass. D'Streikbereetschaft a Frankräich ass ongebremst a bréngt d'Roserei iwwert déi geplangte Pensiounsreform vum President Emmanuel Macron zum Ausdrock. Op ville Plazen zu Paräis bleiwen d'Offäll an de Stroosse leien. Am Norde si schonn deeglaang Raffinerië blockéiert. E Mëttwoch ass e landeswäite Streik geplangt an en Donneschdeg dierft d'Gesetz an engem leschte Vott duerchgoen.

datt déi europäesch Staate bannent de leschte fënnef Joer hir Waffenimporter ëm 47 Prozent eropgesat hunn.
D'USA sinn een nach méi wichtege Waffeliwwerant fir vill Länner op der Welt ginn, wéi se et scho virdru woren. Onse Statistiken no huelen si am ganze weltwäite Waffenexport bannent de leschte fënnef Joer 40 Prozent an. Am Géigesaz dozou geet den Export vun russesche Waffen däitlech zréck.
Russland wier den Ament selwer op seng Waffen ugewisen, anerersäits géifen d'Handelssanktioune gräifen. De weltwäiten Arsenal wäert awer an deenen nächste Joren dem Institut no nach däitlech zouhuelen.
Am Laf vum leschte Joerhonnert goufen an Europa vill Eisebunnsstrecken vernoléissegt, souguer ganz zougemaach. D'Zäiten hunn awer geännert, haut gëtt nees massiv an d'Bunn investéiert an et gi souguer Initiative lancéiert, fir fréier Linnen erëm a Betrib ze huelen. Dat ass den Ament och de Fall an eiser Grenzregioun. An der belscher Provënz Lëtzebuerg huet dat politescht Ändrécken ugefaang, fir datt nees Zich op der Streck Libramont-Baaschtnech fueren. De Jeannot Ries huet haut déi lokal Amis du Rail bis an Däitschland begleet, wou si sech den Nees-Opbau vun der Eifelstreck ugekuckt hunn. Mir sinn an der Äifel. Dat historescht Héichwaasser am Summer 2021 hat 15 Kilometer Streck, dorënner dräi Brécken, uerg beschiedegt. Nach ëmmer ass d'Gare vu Kyllburg den Terminus fir d'Zich, déi vun Tréier eropkommen. Net méi fir laang, Enn vun dësem Joer soll d'Äifelstreck tëscht Musel a Rhäin nees opgoen. Da wäert hei och elektrifizéiert ginn. D'Moderniséierung, d'Elektrifikatioun vun der Äifelstreck wäert mat sech bréngen, datt den Trajet tëschent Tréier a Köln op zwou an eng hallef Stonne wäert erofgoen. ouni ëmzesteigern. 860 Milliounen Euro investéieren d'Bundesregierung an d'Länder an déi 160 Kilometer u Gleiser, fir datt d'Zich vu spéitstens 2027 un tëscht Porta Nigra a Kölner Dom eng hallef Stonn méi séier fueren. Zu Kyllburg erhofft een sech dann méi Touristen, déi Bunn, Vëlo an Natur verbannen. A grad dofir wor haut eng Delegatioun aus der belscher Provënz Lëtzebuerg op Visite an der Äifel. D'Vëlosstreck, de Ravel wéi ons belsch Nopere soen, geet nämlech duerch d'Äifel, d'Nordspëtzt vu Lëtzebuerg, bis op Baaschtnech. Vun do aus soll den europäesche Vëlosreseau weider iwwer déi al Zuchstreck bis op Libramont verlängert ginn. Dat stéisst op belscher Säit awer op Widderstand. Zu Baaschtnech fuerdere se, net den Zuch duerch de Vëlo z'ersetzen, ma via der Äifel Zuch a Vëlo parallel lafen ze loossen.

Mettre la première pierre à l'édifice pour pouvoir par la suite qu'il avoir un intérêt réel et concret de ces effets notamment. Iwwerdeems an der Äifel äifreg an den Zuch investéiert gëtt, huet an der belscher Provënz Lëtzebuerg e politescht Aarmdrécken ugefaang, fir iwwerhaapt nees Zich op d'Schinnen ze kréien.
Lo si mer Mëtt Mäerz an zanter Enn Januar schleeft elo schonn déi Affär tëscht dem Gréngewald an dem T71 am Dammebasket. Nodeems den Tribunal fédéral vun der Basketfederatioun d'Decisioun geholl hat, de Match frësch ze spillen, krut de Gréngewald virum Conseil d'appel a lo och virum CLAS Recht. D'Commission luxembourgeoise d'arbitrage pour le sport war déi lescht Instanz hei am Land. Deemno kennen d'Damme vun der Sparta elo endlech hire Géigner an der Coupe. An dat war och dréngend néideg, well d'Finall ass schonn dëse Samsden, Tom Hoffmann.
Et waren ustrengend Wochen, net nëmmen fir de Gréngewald. De Veräin ass awer elo frou sech endlech op d'Coupefinall konzentréieren ze kënnen. Wéi gesot, méch ech alles niewebäi, niewent Beruff an nach Familljeliewen, wou ech dann ëmmer owes zesumme setzt, Texter liest, Texter schreift. Ech denken awer och virun allem d'Equipe, dass déi elo och emol erliichtert ass, dass elo Gewëssheet ass, dass se elo nach eng gutt Woch hunn, also eng Woch hunn mer nach, fir dee Match do ze preparéieren. An, bon, ech denken awer un d'Leit dobaussen, ech mengen, déi sinn och elo frou, datt dat do gekläert ass. Ech mengen, et ginn och méi wichteg Saache wéi en Dammematch iwwer sechs Wochen ze verfollegen. Souwuel d'Sparta wéi och de Gréngewald sinn sech eens, datt sech an Zukunft eppes ännere muss, fir esou en Tëschefall z'evitéieren. Professionell Leit op den Dësch, A wann esou eng Aktioun wéi déi do do ass, muss se tranchéiert ginn. Dat do wousst jiddwereen no fënnef Minutten, wat do geschitt wier. An ech hunn e Beispill genannt, Wa mir heiheem e Championnatsmatch hu wou dat gemierkt gëtt, dann ass déi Saach an zwou, dräi Minutte gereegelt an da geet et virun. Wéi gesot, dat do ass einfach ridicule, fir net ze soen traureg gewiescht, datt dat esou geschitt ass. Déi vläicht an den Texter Verbesserungsméiglechkeeten, jo, ech mengen och an de Lëtzebuerger Statuten, déi misst een och eng Kéier op de Leescht huelen. well och net mat der mat der Proz also mat dem mat der Protestprozedur war och net ganz kloer ass och net ganz kloer geregelt bei eis, datt hei eng Ausnahmesituatioun war. Do kéint ee vläicht eng Kéier iwwert déi Texter kucken. An de leschte Wochen ass och vill iwwert den Instant Replay System geschwat ginn. D'Arbitter hunn an dësem Fall den IRS net benotzt, well et dësen Outil hei am Land net gëtt. Ma de Coach vun der Sparta hofft awer, datt sech dat vläicht an Zukunft ännert. Mir mussen op dee Wee goen, dass mer de Videobeweis kréien, elo net nëmmen an där doter Situatioun, do si jo ganz vill Situatiounen, wou Tätegkeete sinn oder ganz knapp Décisioune sinn, wou een zumindest an esou Situatioune kinnt op e Videobeweis zeréckgräifen. Dass mer elo d'Personal net hunn, fir an all Situatioun do e Videobeweis ze huelen, dat ass mer kloer. Mee awer fir esou ganz wichteg Situatioune wär et schonn ganz wichteg, dass d'Federatioun do och un hire Statuten enker kuckt, dass dee Videobeweis normal gëtt. Den Tenner 70 Diddeleng huet sech op alle Fall mat där Decisioun offonnt. Dat huet de Club de Moie matgedeelt. Déi nächst Instanz wier dat internationaalt Sportsgeriicht zu Lausanne gewiescht.
D'Hoffnung war do, mee et sollt net sinn, datt Lëtzebuerg no 2014 nees emol en Oscar krut. La Valise Rouge vum Lëtzebuerger Realisateur Cyrus Nejvad war an der Kategorie vum beschte Kuerzfilm nominéiert, krut awer kee Präis. De grousse Gewënner vum Owend war d'Science-Fiction-Komedie Everything Everywhere All at Once. Bei där Produktioun huet och e Lëtzebuerger matgeschafft, Valerija Vivinius.
Esou heescht de grousse Gewënner vun der 95. Editioun vun den Oscaren. A ganze siwe Kategorië konnt den amerikanesche Science-Fiction-Film Everything Everywhere All at Once iwwerzeegen. Um Film war och de Lëtzebuerger Jeff de Somme bedeelegt. Vill Sequenze hänke wierklech vun de Spezialeffekter of, an deem Sënn, datt, voilà, vill Greenscreen war, deen ze ersetze war, vill Erzielung, wou och d'Effekter dozou bäidroen, d'Geschicht ze erklären, wat geschitt. soit dass een e Bildschirm op engem Computer gesäit oder erkläert wéi d'Multiversumen am Film funktionéieren. Och an der Kategorie Beschte Kuerzfilm war Lëtzebuerg vertrueden, an zwar mam Cyrus Neshvad sengem Kuerzfilm The Red Suitcase. Fir mech dat wichtegst ass lo net ze gewannen oder fir de Glory, fir mech dat wichtegst war fir d'Visibilitéit vum Film. weider ze ginn, well hautzudaags am Iran sinn am gaangen Leit ze stierwen, an de Fait datt ech dovunner kënnt schwätzen, an datt dat dann méi Visibilitéit kritt, datt d'Leit mech froen wat wat do hannen leeft, dat war dat wichtegst fir mech. Allgemeng hätt d'Lëtzebuerger Filmbranche déi lescht Joren en immense Schrëtt no vir gemaach. Wann ech déi Evolutioun vun deene leschten 30 Joer gesinn, dann ass dat sensationell. Eise Secteur huet eppes opgebaut zu Lëtzebuerg, wat ganz wéineger an där kuerzer Zäit fäerdeg bruecht hunn. Anerer hunn 100, 120 Joer gebraucht. Mir sinn no esou vill Joer e bësse méi op deem selwechten Niveau ukomm an ech mengen, dat ass dat, wat remarkabel ass. Déi ganz Lëscht vu Gewënner a méi Andréck vun der Oscar-Nuecht fënnt een um Site rtl.lu.
A mir bleiwen am Kino. No zwee James Bond Filmer an dem spektakuläre Krichsdrama 1917 huet de Realisateur Sam Mendes mat Empire of Light e ganz perséinleche Film geschriwwen an inszenéiert. Ee vun den Haaptpersonnagen dobäi ass grandiose Kino aus den Achtzeger. De Louis Tanson mam Film vun der Woch.
D'Hilary schafft zënter Joren an engem Kino op der englescher Küst. Si féiert en einsaamt Liewen a fillt sech emotiounslos, zënterdeems si Medikamenter hëlt, fir sech net an hirer Trauer an hiren Ängschten ze verléieren. Trotz enger Affär mam Kinosmanager, deen si ausnotzt, versicht d'Hillary sou gutt et geet, sech virun enger erneierter Depressioun ze schützen.
Wann e jonke Mann mat afrikanescher Ofstamung ufänkt am selwechte Kino ze schaffen, léisst si hir Garde-robe, verléift sech ouni Sécherheetsnetz, an hält hir Medikamenter op. Bis de les.
Empire of Light ass e ganz perséinlechen, deels autobiographeschen an intimen Drama vum Skyfall an American Beauty Realisateur Sam Mendes. Opfong vun engem politesche Kontext, déi vun den éischte Jore vum Mandat vun der Iron Lady Margaret Thatcher markéiert ass, erzielt de Mendes eng zeréckhalend an dach antiklimaktesch Geschicht, déi verschidden Theme behandelt. Deemno zeechnen déi sozial Onrouen an d'Opkomme vun engem pueren Haass-erfëllte Rietsextremismus de Fong vun enger Libesgeschicht an där déi mental Gesondheet an hir Fragilitéit am Mëttelpunkt steet. D'Actrice Olivia Colman ass nees eemol brillant an dëser schwiereger Haaptroll, déi an engem grandiosen Dekor vun engem majestéitesche Kino evoluéiert. Ënnermoolt vun enger ergräifender Beliichtung vum Roger Deakins ass Empire of Light awer och en Hommage un de Kino an den déiwen Impakt, deen e Film kann op all Mënsch hunn.
An domadder schléisse mer den Journal of. D'geet no 8 Auer virun mat eisem Fussball Magazine Goal mam Tim Hensgen. Ech wënschen iech nach en ganz schéinen Méindeg Owend. Äddi.
Déiereschutz a Rumänien, och Lëtzebuerger Organisatiounen engagéiere sech. Et ass schonn haart dee Moment wou mer hei sinn a wann s de erëm duerch d'Reie gees. All Mupp huet seng Geschicht. Esou déi Verzweiflung, wéi onbedéngt déi Hënn eigentlech e Mënsch wëllen an et ass halt keen do fir si. En Abléck an d'Aarbecht vu Lëtzebuerger am Ausland Déiereschutz, de grousse Reportage, muer am Magazine.